Ar fach. Beth o ti yn meddwl ambiti yym pan o ti'n iste fan 'yn nawr yn dachre off de? Wel ni'n cachu pants.
Reit te John, let's put a big one in boi. Dal am sownd yw o gwed ta? O ife?
O! A beth yw enw'r program ychan? O Dal Sownd yw enw'r program yfe? Ti'n gwbo fi ail neud hwnna. Dyna gyd o'n i'n neud o dangosol! Fi yw John Dalton. A fi yw Eirig Davies. Ni 'di dewis y Ring Stage am West Cork 2026. Waw, da hwn de! Waw, mae'n glir ynde? Beauty.
O, edrych mlaen i watsio hwn. Ble mae'r Guinness a'r popcorn de?
Beth o't ti yn meddwl ambiti yym pan o' ti'n iste fan 'yn nawr yn dachre off de? O'n i'n cachu pants. Drych ar drych ar drych ar hewl 'na. Ti'n gwbod. Ni 'ma bois.
Waw. Ffantastic odi e? Na, eith- eitha nervous fan hyn i fod yn onest i, achos, t'mod, yy, ti yw'r legend o'r stage 'ma, yndyfe? Na, sai'n gwbod ambyti 'na.
O'n i'n excited, ond yy, eitha nervous 'fyd, ond yy. Ti'n gwbod bod y pishyn 'ma mor fast, ti. Stage 'ma i gyd, dwyt ti'n gwbod, the next eight, nine minutes, waw. Mae'n mynd i fod yn tipyn o spin, yndyfe? Ie.
A'r notes yn barod 'da ti.

Mae hwnna'n fast.
On'd yw e?
A still newydd lando.
Jyst cut bach fan'na.
Dwi jyst yn gallu cael well line i'r rhe- i'r yy wal 'na. O'n eitha impressed â cut ti fan 'yn achos sai byth wedi gweld lot yn cyto hwnna.

Mae sawl un wedi mynd off ar y cornel yma o flan. O'n i'm yn gwybod os odi'r car yn gweithio.
Achos sdim understeer fan'na, jyst bach o oversteer.
Ti moyn twli e mewn, jyst bach o oversteer fan'na.
O'n i mor hwyr ti'n gallu mynd ar y brakes wedyn. Nes ti biti fod overshooto hwnna tro cynta? Do. So o'n i'n yy Meddwl, yr ail waith, gobeithio bydd e bach yn lanach.
Hwn yn ben bach gastl, mae jyst yn nipo de.
A dim ond newid lan yw e. Hwn yn neis, pishyn yma yn real. Fast fan hyn.
Sori. A ti'n gwybod lan y rhew nesa, waw.
A bach o oversteer fan'na hefyd ddo.

Ar ôl... siaradais i 'da ti ar ôl y tro cynta dros y pishyn 'ma, es ti lan yr ail waith lot yn glwyach yn y pishyn bach 'na. Ie, oedd e'n sychach na beth o'n i'n meddwl. Oedd. Ti'n cario lot mwy speed lan 'na yr ail waith. Ie. Ma' raid ti cael rhywun yn deud i oes e? Y temptation yw... Floor it.
Bar. Ie. Tow- towlu ddi mewn. Ond... Achos dechra dechra crowd. Ie. One left over crest, forty over mud. Mae hwn wedi bod yn pishyn bach tricky, ond yr notes nawr wnaethon ni fyna, oedd hwnnw'n good o'n nhw. Ond slip yn adl?
Ie. Sa i wedi gweld gwmynt o mess ar y cornel na blaen. Na. Mae rhari twls ma'n cyto lot o'n nhw. Maen nhw'n cyto, maen nhw'n twlu mwd mas just ar ôl y bend nhw.
Joio?
Joio! Joio!
Yn y chwarel! Cwreinig amser, o'n i'n cael bach o rest. Ie. O galw yn ots achos hwn yw'r seiten hera. 250 down mid over crest. Oh cor bish in bois.
It's a one. Nes i ofon y ddau bach law man yn nawr. 150 to Ie.
Cornel, y right hander ma fi'n credu. Na, dim y right hander. Ie, honna gath Lia Tomos y moment ar. Menyn gethon ni fe. Do achos... Fe des di yn wide on'd do fe? Fe ddes i mas o'r hewl do fe?
Wel, oedd ddim gormod i sbario mlan yndyfe? Na.
100. O'n i'n compression fan 'yn.
A'r car wedi gwella shwt gymaint fynna. O'dd e'n arfer mynd wff ond na nawr o'dd suspension gwella. Corne- corneli 'ma'n fwch nag o'r enw nw. O'dd hwn yn rili sliplan fan 'yn. Iconic bend fynna.
Odi.
Oh, no. Sa'n deall pam.
Mae wedi mynd yn rough lan fan hyn fyd. Ai, dros y lle. Ti'n gweithio'n galed lan fanna. Ie.
Oedd e'n amser i fi. Ar, wrth ar gwyd lle fyna. Nawr, hwn yn pishin, hwn yn pishin tricky lan junction nesa. Hwn yn naffi a...
I gael hwn yn iawn, mae lot o amser, a mae rhaid ti fod yn bref dros y crest 'ma. Mae fe'n gloi, mae fe'n edrych yn wath na beth yw e. Ydy.
Yn y junction nesaf 'ma aethon ni off yn 22 Shore Road. Do, ond os ti'n cofio, tro cyntaf dros fan hyn, gaethon ni bach o moment tro cyntaf. Fi'n credu camber y rewl yw e, so mae fe'n...
Oedd e'n slip ar y ffordd mewn hefyd, o'n i'n ffili tynnu e mewn. Mae hwn yn pishyn o lico. Mae fe'n blind i gyd. Mae rhaid ti rial gwrando ar y notes. Corner nesa sai'n lico. Dwi 'di gweld cwpwl accidents cas ar y corner nesa 'ma. Ti dal yn sownd fel 'na.
Wel, mae hwn yn nasty, nasty corner. Ie. Sai'n lico hwn. Na. A wedyn ti'n gwybod, mas o man hyn, let's go. O rhaid ti, o rhaid ti dangos bach o manners i'r Ben 'na, yfe? Odyn ni'n mynd i twtsio'r yy... Nagyn, dim cweit. Dim twtsio'r limiter fyna.
Oedd e'n tynnu mewn oedd e?
Ges i sioc fanna.
Oedd ddim pwynt i overshooto fan hyn. Wyt ti'n colli mwy o amser, just... Ww, bach o refad fanna, John? Ie, oedd bach mwy ar ôl fanna, tw. Ie, oedd e.
Job i ti just cael e'n iawn, ife? Mae hwn yn...
tricky. Gul, os ti'n mynd offline fan hyn, mae big problems 'da ti achos y speeds yn eitha uchel fan hyn. A drych ar mwd.
O ti ffili, o ti ffili mynd offline fan 'na. Fi'n credu bod ni wedi clo- a cloio ni lan fan hyn tro gynta. Fi'n credu bod ni wedi. Ma'r pishyn nesa o man hyn i'r diwedd. Hwn fi'n lico.
Ma rai fod yn brave trwy pishi ma.
Fourth. Fifth. Six. Ti'n ffili weld mas o'r corneli efyd dwyt? Na, ma' hwn i gyd yn blind.
Ie, flower pots fan 'yn.
Drych ar y speed de.
Ma'n quick.
O, ti'n galw hwnna'n rong, ma'n mess. Fel myn 'yn gath y y Darien Shins lad. Ie, ie, ti'n iawn.
Mewn i mynydd. A ti byth 'di bod ar y Flying Finish? Long four left
Fi'n cofio pan oedd dim shigins.
A fi, lawr, w- wn i gyd yn competitive i gyd lawr trwy'r ffarm. Waw. Good.
Ath hwnna'n uh, gloi Good, on'd ie? good.
Ti, ti'n gwybod bod e wedi mynd yn gwd do fe? Ie. Wedd y teimlad yn uh, spot on oedd e. Yn Waw. tyn- yn tynnu anal ti de.
Watcho fe nôl. Ww.
Ie.
Amazing. Fair play, meddwl bod ni jyst yn iste fan 'yn nawr. O na, na fi'n nerfus, jyst edrych yno fe. Ie. Boi o boi.
Rwy'n cymaru'r... Oedd e'n hir oedd e? Na we. Ond oedd lot yn mynd mlaen.
Hwff.
Ni'n mynd tŵr beth? He?
Ti'n cofio beth uh, wedodd Cillian wrthon ni ar y... Pan ma'n i'n dod mas o parc ffermau ar y bore i sarwn? A oedd e'n, oedd e'n browlan am beth i'r ring, oedd e. What's the plan then, John? What's the plan? Oh, a wedi sydd e. You know, you know what the plan is.
Ie. yeah. Well, a dros wrthi'n. Ie. Yeah. You know what the plan is. Amser dethon ni diwedd y stage a dwi'n credu bod ni wedi tynnu 15 bydd ti fod mas o pawb. O ti'n gwybod prynu? Ie.
Mae da ni.
Na ges i isie ne- Bravo. na ge- na ges i isie neu aros ar awl. Rhai. Two left.
Ok John. Faint o weithiau ti'n mynd â ti di neu West Coke de? Cwpl o weithiau mwy na ti siwr o fod. Fe dechreuais i mynd lawr i West Coke gyda Tim, Pam oedd Jeff Kitney yn... Fe oedd y driver i Team Duffy pryd hynny? O, o na, blynydde, blynydde nôl. O na, bwyty fawr cŵn i gael! Siŵr o fod!
Siŵr o fod, o'n i, siŵr o fod. Ie, a pethau wedi newid shwt gymaint yn mynd lawr fan'na, ond na, dechreuais i mynd lawr fan'na fel ma', fel oedd Rhys yn neud hynny, syrfisio. Fan'na ti'n cael blas pethau a dysgu a yym Ie, ni wedi neud e, o, ni siwr wedi neud e twenty, twenty five o weithiau siwr o fod. So rhwng ti a fi, ma' tipyn bach o knowledge 'da ni. O's. Fi jyst yn edrych ar y diary yndyfe, a ti'n gweld Saint Patrick's weekend a ti'n gwbod ble wyt ti bob blwyddyn. Ie. Sim isie meddwl ble wyt ti, ti'n gwbod, West Cork. Ie, na, ma'n ffodus. Bob blwyddyn, yndyw e?
First stage, iconic stage, y ring. Ie. On'd yfe? Ni'n gwbod, sdim hwnna'n mynd i newid beth. Na.
Ma' 'na lot i ca'l goosebumps yn meddwl ambyti a wedyn pan ti'n troi lan fan 'yn ar Raci Car, ti'n dechre, ti'n dechre crynu butterflies... Eleni, y ffordd o'n nhw'n rhedeg eleni, fi'n credu 'na'r ffordd Iwses i'r ring gynta nôl o dros fifteen years nôl a hon yw'r ffordd dw i'n lico mwya. Na ma fe'n iconic stage. Mae'n sgwishio ydi?
Sim byd fel e, amser ma amser chi'n ga'l y stage mlan iawn ma fe'n something else. Ydi. On'd yw e? Ydi.
Ydi. Stage gynta odd t'mod obviously psyched up a lot o excitement crowd rhyfeddol odd e. Wedd.

Oedd lot o golau... Troi golau ymlaen! Oedd lot o golau, o, o floodlights, bob man oedd e. Wel. O'n i mor focused ar mynd lan yr hewl 'na a beth oedd yn dod a... Es ti trwy'r chicane lan ochr draw a pen... Lan ochr draw. A we- pen we- pen fi... Twllwch. Wn i'm wedi sylwi arna i wn i clywed ti dechre gweiddi, 'O lights lights' a o'n i fel

Bŵm! O'dd e fel gwlyb iddo fe. Wel, o'n i'n mynd i ga'l syndran fyny nawr. Bychan.
Fi'n cofio do' lawr ar y stage, fi ffili cofio pwy stage oedd e, yr yy yr a- ai-... Y ped- y pedwerydd stage oedd e. Ti'n iawn?
A dethon ni lawr, ethon ni square right lawr dros y jwmp a o straighten mewn i six left, a cyn i ni dod i'r six left, gweuddes di rwbeth grôs i fi, a o'n i fel, Beth ma hwn yn siarad ambyti? So repeates i'r call achos o'n i'n meddwl bod ti 'di gweud bod ti 'di, to repeat, bod ti ddim wedi clywed y call. 180 down over crest to turn six left at the bottom. Ffôn? Turn six left. Not you, me. O'n i'n mynd itha confused a wedyn, aethon ni rownd y doi cornel nesa a gweiddes 'da'r dyn 'na, 'Come on, John! Six left. Pont yn rhaid. O diolch i wedyn, dim siarad â fi wyt ti, siarad dy hunan fel, Wel i pwy ma na i gyd de? Dechra siarad dy hunan fel, eh? Sa i di gael na rhywun neu na rhan fel.
Ie ond os ti'n gwybod pam ti ddim arno fe. Wyt ti ddim yn y zone obviously. Ti jyst moyn... O reit, interesting though, o'n i jyst... Mae'r boi 'ma i fod yn colli fi neu rhywbeth. Achos ai neb erioed yn dechrau siarad â hynna yn ganol sesiwn i fel O!
Unique, unique. Oedd e yn eitha unique. Ond nes ti fe cwpl o weithiau ond yy ar ôl 'ny o'n i'n yy deall y situation on'd odd e? Bo' ti'n dechrau gweiddi ar dy hunan a pethe. Oedd e dy Sul yn yy real real challenge o'r dechrau. Gaethon ni tywydd, ath pethau bach yn frantic yn bore yndyfe? Do. Gaethon ni bach o problems 'da car. Do. A. Belt, belt problems ar y fan belt sy'n troi ar water pump a oedd e'n... So o'n ni biti fod yn hwyr mewn i y stage gyntaf bore dydd Sul. Alla i gweud wrtho ti oedd yr, oedd yr... Ww, oedd yr heart rate lan yn doedd e? Oedd. O'n i'n trial ca'l mot i lawr achos o'n i'n gwbod we' lot wedi digwydd yn y, yn yr hanner awr cyn y stage gynta bore Sul a o'n i fel reit os na so ti yn mynd i fully concentrato achos twli'r rali bant bydden ni'n neud achos we' Lido reit da ni ond we' we' lot yn mynd mlan odd e. Odd y tri stage na mor wanol. We'. Ond yy a'r problems o'n i di ca'l ond eniwe dethon ni ethon ni trwyddo a... A seto g- ges i sioc ar y stage na nethon ni good amser achos we' pethe eitha frantic cyn dechre'r stage on' o'dd e? Ie na. A dethon ni mas. O'n i'n fel ath y dydd mlan dos oedd yr amseru 'na ar bob stage. Ti'n gwybod, ni 'di bod yn stryglan gyda sickness a...
Do, ti'n dechrau erbyn diwedd y rali yn do fe? Aye, ond stryglan dros y blynydde dwetha a t'mod jyst jyst rili moyn cael yr... Y result, y final result yn do fe? Bones O'Connor a... Ie, ma' hwnna'n bwysig yn do fe? Ie, a'r modified. 'na 'na gyd ti'n gweithio am yndyfe? Ie. A i ca'l dros dod dros y finish line ar ben y rali yym a gwbod bod hwnna yn y bag o'dd e'n o'dd e'n sbesial o'dd e'n itha emotional. Oedd e'n oedd e?
O'dd fair play. A a oedd... Mor mor mor falch t'mod o achos 'yn ni wedi bod ar y siwrne mor galed rili yn yn treial bîto'r sickness 'ma a t'mod pethe sy'n digwydd i Gwynfor a... Ie. ...y ffordd ti 'di jyst stepo mewn a oedd e'n mega. Mm. Ma' fe'n ma' fe'n ma' fe yn feeling Na, diolch. ...arbennig on'd yw e? Diolch Dywyll.
Na, mae'n iawn boi. Any time. Na, ma' fe'n ma' fe'n yy ma' gwmint o adrenaline 'da ti am y three days. Ti'n dechre y stage ddwetha a ti'n meddwl reit, 'na gyd ti moyn neud yw bennu ond i fod yn fair, dreifes ti y stage ddwetha mor galed a wyt ti 'di dreifo y cwpwl o stages cyn 'ny a oedd ddim isie mewn ffordd, lle ti 'di jyst dreifo drw e a bydden ni 'di, bydden ni 'di dal wedi ennill ond... Ddim sbwrt yn ei nas e. Na.
Wel o'n i'n gwbod straight, des di mas o'r junction gynta 'na, broad sideways, a o'n i fel, aww. A o' ti'n syfwrthin a pethe, a o'n i fel, oh boy, oh boy. T'mod? A, ffyni oedd e. O, oedd e'n.
A ma'r fideos bobman, ma' fe'n absolutely hilarious. Halodd Kelly yn y ferch y message ath 'i, Be' sy'n bod 'no ti dad? Pawb wedi sbreio champagne a wyt ti still wrthi yn agor botel? Cardinal, moyn cadw e fynd o gytre nhw. Ma' champagne rhy expensive i ystol. Disaster! Disaster!